Gelî mêvanê ezîz ûn hemû bi xêr hatin. Ser ser û ser çavê min re hatine. Ev pazdeh sala ez benda vê rojê bûm. Piştî pazdeh sala kurê min, serhedê min.

Alo, Murat Beg, gulle barandin ser kurê min. Birîndar e. Li hêla Golê reviya çû malê nexweşxaneyê ve. Hûn yeqîn bikin em ê bibînin. Zû hemû rêya bigirin. Bixwe berxê min, bixwe. Na, ez tevim tûj dibe. Tu ji tîj hez nakî? Na, devê min tûj dibe. Wî, tu dibînî em li gor xwe çê dikin. Kurê min ji ku zane tîj bixwe? Wê demê ez hinek nan hûrkim nav mast. Mast bixwe. Mastî peze ha! Na, ez mast jî naxwazim. Ez dixwazim tu bes çîroka bêjî. Çîrokek? Temam, ez ê bêjim. Lê piştî çîrokê tê maz bixwî, temam? Temam. Ez tere çîroka gurî bêjim. Erê, gurî çi ye? Gurî, ji keçeloka re dibêjin. Yanî

Navê wî Xefûr bû. Lê ji ber ku her kesî jê re digot Gurrî, kes bi navî nizanîbû. Her tim bi şewka xwe diçû golê, masî digirt. Rojekê dîsa şewka xwe avêt ser avê. Tiştê giran ket serê şewka wî. Bi zehmetî derxist. Ku çi bibîne? Reqikek bi şewka wî derket ser avê. Refik cî yê pîrê? Reqik ji kusiyên ku di avê de dije jê re reqik dibêjin. Welhasil guriyê me reqik bir bazarê. Lê kesî nekirî. Ma wê xelk çi bikin ji reqika? Ji ber wê jî gurî birçî ma. Xefûrê me gurî bû, yanî kêçel bû. Kes pê re nedilîst. Ji bo wê jê re digotin gurî gurî qa qa serê wî sima qa. Çû mala xatûnê ji bo qalibek sabûnê.

Doktor derket. Derbazî be. Rewşa nexweşa me baş e. Îro ji ew ê li vir a bim. Di roşûn de bona pansumanê ew ê werin em ê birîna wî binêrin. Derbazî be xera. Wey mala tava. Şikir ji xuda re. Serçava. Savî doktor mala tava. Derbazî be. Mervan Öncel, Bişar Eroğlu. Emin. Kerem ki ifade we bigirim. Baş. Alo Mîrza? Kerem ke baran. Te çi kir? Te dît? Na min nedî. We çi kir? Min jî nedît. Were nexweşxanê. Tamam. Xefûr jî radibû kevir davê camê xelkê. Serê xelkê dişkenand. Ji ber wiha wî ku serê xelkê dişkenand, camê xelkê dişkenand, ji bavê xwe ditirsiya, newirîbû here mala xwe jî. Lê ê li ku dima? Him, li ku dima? Gelek caran li kuça ra diza. Ji ber ku serê xwe nedişuşt, birîn dibû serê wî, spî dikete serê wî.

Wê wextê kî bû? Memûr beg, tarî bû, kes ew nedît. Çend kes bûn, bi ku de çûn, kes nizane. Temam, hûn nika dikarin herin. Lê tiştekî bû. Lê tiştekî hat guhê we, li min bigerin. Bi serê xwe jî tiştek mekin. Helbet memûr beg, helbet. Ma qanûn heye, hiqûq heye.

Pişta ra neke vê telefon li min negere. Bi yanişiyekî diket. Kes te dîdiya na? Temam, temam, siba were em mêze kin. Çi bû? Çi got polîsan? Ne tiştik lê gotin kesî dîtin an na. Hûn bi xêr hatin. Çima hûn wisa zû hatin? Xalipek! Çi bû? Ev çi xwîn e? Tiştêk nebû, tiştêk nebû. Yekî guleyekî berdabî şar. Her tişt tevlê ye bû. Bêlo me be. Tişt pê hat? Tiştêkî pê nehat. Lê gule çû li milê Serhet ket. Li milê Serhet?

Mixabin çi ye Mîrza? Yek tê mala min gule bera min de, tu divê mixabin. Di tarê de winda bû çû. Ew kû be jî ji destê me xelas nabe. Kî ye ew? Kîn e ew? Zû herin wî bê bavê bîn.

Çawa? Çawa li kesa xerîb kir? Bişar û Mîrza xelas bûn. Xelas bûn? Kes te dît yan na?

Were zuriyê kurê xwe bişo. Ox. Wî, çi bûye juriyê kurê min? Çima ji pozê kurê min xwîn tê? Were em taştiya xwe bixwin, wê kurê min baş bibe. Baran, diyar îro bibe nîşanî doxtorê bide. Min nuha lê nerê ku xwe ji bo zêwî hatiye. Çawa xwe ji bo zêwî hatiye? Erê, ez dibêm qey ji gel maye. Hadi canê min, em diçin nexweşxanê. Bila kurik taştiya xwe bixwara. Berfî, ev niha baran çi dike? Çima kurik ûsa bi lez û bez bir? Dayê, baran diyar. Berfî! Dayê, Baran diyar. Berfin! Çi ye bavo? Çi ye? Tu diyar wekî kurê xwe dibînî nabînî tu bi kêfa xwe yî. Lê heqê diya min heye vê rastiyê zanibe. Berfin! Diya xwe rehet bêle. Xalid Beg, Berfin! Heqê min heye ez çi zanibim? Hûn çi ji min ve dişêrin? Gulistan xanim! Ev mesele ne ya me ye. Wê devê mesele çi ye Xalid Beg? Baran diya jî bi qensera xwînê heda ye. Çi? Hooy berxikê me! Hooy malê xirabê! Hooy! Bavû, tu zane ew kî ne ne?

Avo, tu zanî ew kîne ne wisa? Nizanim kîjan e. Kîjan e? Yanî ew qas pir in, tu nizanî kîjan e? Ez yerim otelê. Tu ji vir nelapte. Ku tu derketî jî erebe û şofêr berde vê derîne, bi hev re herin.

Bavê te li hember her qenciyekê xwe wê canê me ji me bixwaze he? Binêr, li hember qenciya kurê xwe canê vî jê dixwaze, canê vî. Tu viya nabînî Sara, tu viya nabînî, tu kor bî. Mervan! Mervan!

Erê Îbo erê. Tu bikevî heft qat binê erdê jî ez ê te bibînim. Maşallah tu pir baş î. Mija pê Baran re got ez baş im lê xebera min nekir. Çawa birem û girî girî qaqa serê wî siwaqa. Çû mala xatûnê

Meryem jî kurika anîye dibe belkî îlîka bavê wî yan jî ame hineka lê were. Yanî jinik ne ji bo kêfa xwe hatiye vir. Wê meselê qet verneke nuha. Ez heqê xwe li wê jinikê helal nakim. Çar sal e berxikê min ji min veşartiye. Ê îlka bavê wî jî lê nehatiye. Na.

Dayê ez serhet belax dikim. Ez pênc deqa herim bawî. Here keça min here. Ew jî feqîr e roja ku hat mala xwe tu dibînî çiha serî wî. Elo Hêlîn. Serhet çawa ye?

Alo Baran, ça ye? Kerem Keylin, Min ê ji li te bigeriya. Serhat ça bû? Serhat? Baştir e. Tu ça ne? Ne baş im. Ez ê paşê bêjim. Diyar li ba min e niha. Tamam. Apevanan îro em kanin herin li Luna Parkê. Luna Parkê? Lê em gazî diya te bikin? Bila siba were em ê bi hev re herin. Na, ez dixwazim îro herim. Lê belê îro neykarê min e ye.

Bi rastî jî te xwe xweş xilas kir ha bêlo me bî. Wele rast e. Sohbeta we di nêvî de birî. Biborin. Xem nake. Kerem ke. Xêr hatî Berfîn. Navxêrê de bê. Ê bo min jî misade biçe karê min heye. Na na na na. Xwe aciz neke. Te bi xatirê we. Tu baş î ne? Baş im baş. Tu? Ez ne baş im Serhat. Ez pir tirsiyam. Pazdeh sal e li bende tam im. Tam min ku hat

Heke ez ji bo çûyînê bihatima, ez nedihatim. Hatim ji ber ku tu li verî. Çavê te li vir in. Hatim ji ber ku jiyana min nîbê wê li bire. Hatim yanna derman tune bû ji berî ne dilê min re. Tu ji bo ku birîndê xwe derman bikî hat. Ne ji bo ku birîndar bibî. Ev kefaret e.

Berfîn çawa li pey evîna xwe digere? Tu? Heta êverê malê rûne. Ka Baran Efendi çi dike, diçe ku, hayatê jê heye? Temam Sara. Pir ser min da neyê. Ji xwe ez dikim dîn bibim. Ka ez ê çi bikim? Çawa ez ê çi bikim keçê? Ew çi dike tu jî wê bike. Ew hat mala me, tu jî here mala Baran. Xwe nîşanê wî bide. Of Sara, ez ê çend care ji te re bêjim. Ez wisa naxwazim. Çawa ez wisa naxwazim? Ku Baran ji destê te çû, tê wê demê bêje ez wisa naxwazim. Temam Sara, min hinek rehet berde. Ê, çi halê te heye bibîne. Ez çima qirika xwe diqetînim ji bo te?

Oy oy. Hadi hûn herin hundir. Paşê ez ê ji we re zebeh jêkim. Lê çîrok? Helbet ez ê bêjim. Çima haya min ji vî tiştî tune ye Baran? Tu kurekê li ber min netînî nîşanê diya xwe dide ha? Xebera min jî jê tunebû dayê û rewşayî giran e. Kurê min li ber çavê min dihele û ez nikarim tiştek bikim. Bila xwe dayê min mezin jî min bistîne, bide berxkê min. Ez çi re me? Ey babo, ez çi re me? Xwedêya, ez çi re me?

Roj baş, Mervan beg. Roj baş, Komser beg. Hûn çawan in? Spas dikim, hûn çawan in? Serhat çawa ye? Baştir e, spas. Me kesê ku gule bera we da dît. Wê dît? Kî ye? Belê, me dît. Navê wî Kerîm e, lê hatiye kuştin. Çawa çawa? Hatiye kuştin? Belê hatiye kuştin. Hûn çima bê me didu dû wan? Mîrza li ku ye? Nizanim Mîrza li ku ye. Ka gazê apê wişar ke. Mervan, xêr e? Kelepçe bigre. Kelepça çi? Çi bûye?

Remo! Hûn herin hundir bilîzin. Xalid! Wîcdana te heye? Gulistan tu çi dibêjî? Ez rêb te wijdana xwe kengî û li ku winda kiriye. Tu dawa çil min dikî Gulîstan? Bavo! Min ji tu kesî re lava nekiriye. Ji te lava dikir. Dew ji vê înada xwe berde.

Ez ê ku panzdeh salan hundir mame, ez nikarim deqeyek jî li hundir bimînim. Ez ê jî derkevim. E baş e, tu zane. Berfîn! Berfîn bi sekine jî werin. Min zû de ye derkeve Gulîstan nedîtiye. Temam. Keko,

Gulistan xanim, besê êdî, zêdetir xwe aciz neke. Tu qala çi dikî? Ez li vê ji bo kurik ruh didim. Tu qala çi dikî? Tu anha diçî nexweşxanê û tu tehlîlê xwe çê dikî. Yan na, ez hemû zarokê xwe digirim û ji vê malê derdikevim û hev vedigerim. Gulistan guhdariya min bike. Xalid, Ez bêm niha tu diçî nixuşxaneyê. Ez ji bo kurê wê jinkê naçime tu derekî. Heta ev kurik usa be tê karîbî bi huzur di serê xwe deyni ser bi Elîfê he? Ka bêje Temo, gelo bavê min çi tevlev dike? Er rastiyê bêjim yan jî bavê hevalê min ez veşêrim? Rastiyê bêje destbirakê min. Ez dixwazim tu çi zanibe ez jî hîn bevim. Çar sal berê niha meselek çêbibû. Bavê te yek zelamî birîndar kir. Eva jî gule bera Mîrza dan. Mîrza mirinê firitî, bavê te jî ket hepsê. Ê paşê? Ê sê çar meh paşê bavê te derket. Bi rastî jî mere nizane bavê te ev otêl çawa kirî. Ez xwe nizanim. Ê pê perê wî axê jî ev otêl nayê kirinî. Mîrza neyê ku wisa bû, çawa ket bin kontrola bavê me? Bavê te tiştê wisa dike ku mirov dixe nav lapê xwe. Mesela Mervan. Mervan awukat e. Çi ihtiyacê wî heye, tune. Belê ew jî ketiye di bin kontrola wî de. Rast e. Min jî digot ez wî efû nakim, bea wî nakim, lê di nav du rojan de wisa kir ku ez taxima cila xwe kim û wek axaye derkevim pêş milet.

Û ez wisa bêçare li cihê xwe disekinim. Kerem ke Mîrza. Serhat tu li ku yî? Wele ez û Temon em ji xwe re digerin. Tu çawa dikî? Serhat, apê bîşar girtim bin çava. Çawa? Girtim bin çava? Kengî? Hûn ku ne? Berî du saet a li min jî diger. Ji ber wê min xwe da alî. Ma Merwan ne li ba wî ye. Nabêjin çima girtine bin çava. Ew zilamê ku gule bere te da, dîtine. Ê çima bavê min de girin weşaxê bin çava? Mêrik kuştine. Hatiye kuştin? Kê kuştî? Ya Mîrza hûn çi tevlev dikin? Em tiştekî tevyev nakin Serhat. Nizanim me kê kuştiye. Wê demê te çima xwe dayê alî? Li min jî digerin. Heta mesele eşkere dibe ez ê xwe bidim alî. Baş e. Ez derim cem bi şer axe niha. Ax babo ax. Her tişt tevlev bûyî, her tişt tevlev bûyî temam. Cêger Pola. Her tişt tevlev bûyî. Her tişt tevlev bûyî temam. Ax ax kurkê şîrîn. Xweziya te bizanboya ku te çi derdekê mezin aniye serê min. Tu hatî malbata min hemû ji min dûr ket. Kolû bêje te xêr e. Te ber çi ye û te têr e. Nizanim tu

Û me gaziyê nas û dostan kir, me dawet kir. Lê milet gule dibarîne ser serê me. Kêrim çima dixwast bikuje û kê vikuşt? Ez ku zanim midurê min. Bi destûra te midurê min rojek be jî hûn ê li vir be. Biryara sewce heye. Ana Gulistan xanim. Çi gunehê vê hêlînê heye? Gelo çi gunehê vê keçikê ye ku Baran Efendî vê îşkenceyê pê jî dekişandin? Xalid Beg, derdê te ne ev e. Tu ketî fikara ku wê bi şer çi bêje. Cehennem ser serê bi şer. Di vê civatê de şerefê ke min heye. Zewac ne leyîstika zarokan e. Tu qat mereqa neke Xalid Beg. Hetak ez sax bim û yê Baran bi hêlin re bizewice. Hem tu bixwazî jî di ya kurik nikare êdî nêzî nêviyê min bibe. Ez wê jina ku çar sal a berxikê min ji min veşartiye. Ez di heyatê de efû nakim. Merwan te çi kir? Apa ez li savcî geriyam, got la ez li Diyarbekir de civînekê de me. Ez ê sibê werim li meselî binêrim. Mervan, ev qanûna te çima vê meselê hel nake? Apo pirsgirêk tune, em ê sibê derkevin hember savcî wê yê me berde. Yanî ji xwe tu delî tune yê li ortê. Îbo? Kîja Îbo? Îbo yê mazotçî. Hêlîn, ez te fehm dikim.

Ne bi kesekî dinêre. Lê Baran nikare kurê xwe di vî halî de bihêle. Wekî bavê te. Û wekî her bavê. Ji xwe şînî me kirine. Şikir bike. Qeder e. Keçika biçûk didin kalê heftê salî. Qeder e. Şikir bike. Heft heşt hev zaroka tînî. Di sê hev ji wan dimirin. Qeder e. Dîsa şikur ji Xwedê re ez hê nefesê digirim. Lê mesele ne ew e Berfîn. Lê li vir mesele zarokek e. Û zarokekî nexweş. Zanim ez ne mirovek bewijdan im Berfîn. Tenê ez ditirsim. Ew zarok baran ji min dûr xe. Netirse Hêlîn, netirse. Ka ra be mehrn hundir. Serhat xêra tûrên. Sabe. Apo, hinek kişê min heye ez derdikevim. Tamam. Bi xatirê ver. Serhat, çawa ye kurê min? Ez baş im. Tu? Ji ber rûyê hinek bêbava ketim hundir û kurê. Avo, we dest neda wî kurikî, ne? Kurê min ez bi rastî ji te bêjim? Bêje. Lê vê carê rastiyê bêje. Ji min behsa jiyaneke nû û paqij bêvan neke bavo. Kurê min, ez wî kurkê naz nakim. Min tişkî jî pê nekir. Lê ew bi destê min keta, belkî min wî bikuşta jî. Lê bawer bike ez wî naz nakim, min tişkî pê nekiriye. Te nas nakin çima gule ser te barandin bavo? Çima te girtin paşê? Kurê min, va mesela em li vir nepeyivin.

Kî? Baran? Hûn ji ku digerin? Nexweşxaneyê. Awaz? Teqîk. Ew kî ye? Ji nexweşxaneyê digerin. Alo? Kerem kir. He, Tohtor beg. Merheba. Çi?

Tamam komiserê min serçavan. İbo! Bişar axa derbasî be, welle min bîst ez pir xemgîn bûm. Ez ê paşê xemgînî nîşanê te bidim İbo. Hîn min kes tehdît dikin bo îwî hatim qereqolê a, malûm. Qanûn li ser her tiştê ye. Rast e, qanûn li ser her tiştê ye, lê di cî de. Keko, gule li te ketibû. Wax, derbasî be ji te re jî ya. De bi xatirê we, bi xatirê we, derbasî be. Ê, Toxtor beg, em kengî werin? Navê wî çi ye? Hûn bibêjin ez ê werim. Xalîd Pak?

Spas ji te re ku te ev şans da min ku ez jî di çavê kurê xwe de weke qehremanek bim. Qehremanî eger ji bo her kesî be dibe qehremanî. Tu yê ji niha pê de sazekî bidî min ku tu destê wê keçikê bernedî.